Eżis semmija ta' dan il-programm letterarju jiena Rachel Degwara u l-lum irġajna l-tqajna għal programm ieħor taħt il-qoxra imtella mill-Kunsil Nazzjonali tal-Ktieb. Dis-serje taġġornakom dwar dak kollu li jkun qed jiġri fix-xena tal-kotba f'Malta. Nitkellmu dwar kotba u awturi ġodda, inizjattivi li għandhom x'jaqsmu mad-dinja tal-pubblikazzjoni, attivitajiet u anki dwar temi li jistgħu jixprunaw diskussjonijiet usa' f'ambjenti oħra. Illum miegħi għandi żewġ persuni li nistgħu nsejħulhom studjużi tal-Malti f'livelli differenti biex ngħidu hekk. Magħhom se nitkellmu dwar ir-ristampa tar-rumanz importanti ħafna ta' Ġużè Bonnici Ħelsien, li kien ġie ppubblikat oriġinarjament fl-1939. L-edizzjoni l-ġdida, ippubblikata minn SKS Publishers u annotata u b'daħliet kritiċi minn diversi akkademiċi, qed tintuża bħala test għall-istudju ta' kull min jieħu l-Malti fil-livell avvanzat wara s-sekondarja bħalissa f'Malta. Maria Simjana qiegħda magħna llum fil-programm u hija gradwata b'Maġisteru fil-Letteratura Maltija mill-Università ta' Malta. Kitbet wieħed mill-kummenti kritiċi fil-ktieb u Nathan Anthony Pace li għadu kif lesta l-kors tal-A-Levels u li riċentament rebaħ l-ewwel post fil-Premju Juvines Translators tal-Unjoni Ewropea, se jkellmuna dwar l-esperjenza differenti tagħhom ma' dan ir-rumanz. Nilqgħukom miegħi Maria u Nathan. Kollox sew kif intom? Tajjeb ħafna, grazzi, grazzi tal-istedina.
Jina tajba u koll u grazzi tal-istedina minna għati u koll. Il-pjaċir tagħna. Marija, nistaw ngħidu li r-ristampar ta' dar rumanz u anke l-introduzzjoni fl-iskeda tal-istudju tal-Malti kienu parti minn tentattiv usa sabiex Ġużè Bonnici jingħata l-attenzjoni li jistħoqqlu. Bħala awtur prolifiku minkejja l-età żgħira ta' mewtu, naraha stramba li maż-żminijiet kien għodu ntesa'. Għaliex taħseb li ġara hekk?
Jista' jkun li ġara hekk minħabba li l-ammont ta' kotba li kiteb kien xi ftit jew wisq ammont żgħir minħabba li kif qed inti miet ta' età żgħira ħafna. Però iżjed naħseb li dawn ix-xogħlijiet inkitbu fl-istess żmien li nkitbu kotba oħra bħal pereżempju l-Għeli ta' Ħaż-Żgħir u Taħt l-Etza Ltniet u oħrajn. li forsi, speċi l-impatt li għamlu dawn il-kotba serqulu xi ftit jew ism ix-xena tiegħu biss probabbli. Jista' jkun ukoll li Bonnici peress li kien marbut ħafna mal-Partit Laburista jista' jkun li ntesa xi ftit bħala kittieb ukoll.
X'kienu r-raġunijiet għala ddeċidejt li tiffoka l-istudju tiegħek fuq Ġiżè Bonnici, partikolarment dan ir-rumanz?
Jiena fl-istudji tiegħi fukajt fuq Helsin ta' Giuseppe Onici u anki fuq Lejn ix-Xemx, ġifieri eh, kelli żewġ romanzi, però għażilt lil Giuseppe Onici b'mod partikolari għaliex eh, u kien jikteb fi żmien iż-żewġ gwerer dinjija. U jiena dik il-parti tal-istorja tinteressani ħafna. Però mbagħad speċi għażilt lilu b'mod speċifiku mhux kittieba oħra ma kienx hemm biss dak iż-żmien minħabba li bħal mett inti fil-bidu ma natalux wisq importanza, allura ħassejt illi kien ħaqqu illi jsir ftit studji fuqu. Kull ma kien hemm teżi waħda oħra biss eh, ġifieri qabel tiegħi. Imbagħad iżid li l-ħelsien u kollox għandu erba' rumanzi u ktieb ieħor ta' ġabra ta' novelli. Prosit lil Ħelsien u Lejn ix-Xemx mhux iż-żewġ rumanzi l-oħra xi differenza bejniethom tinħass sew. Iż-żewġ rumanzi l-oħra tal-bidu eh, kienu pjuttost prevedibbli isek li tkun taf se jiġri qabel ma taqra. Mentri Ħelsien u Lejn ix-Xemx huma l-kuntrarju tagħhom fil-fatt li kważi kważi qas temmen li l-istess kittib speċi. Ġuże Bonici speċi naraħ li minkejja li kiteb f'dawk iż-żminijiet, ġi trid tqis li ilu ħafna, prova jisfida l-istereotipi huwa wkoll, pereżempju film il-bidunet ta' romanz ħelsien, mill-ewwel tiltaqa' pereżempju ma' seks iktar raħal. Is-soltu rwol bħal dan ikun marbut man-nisa, mentri hu jagħżel raġel bħala seks iktar raħal, ġifieri diġà hija xi ħaġa differenti. U mbagħad tista' tkompli ovvjament bil-protagonist Feliċ li wara li speċi jippreżentahulna bħala karattru dajjef, kulħadd jgħidu li mhu se jasal għal xejn għal imkien. Jasal biex iwettaq delitt. U wara li jkun ġibdilna s-simpatija tiegħu Feliċ għax nitħassruh minħabba li huwa dajjef bla saħħa, jagħmel xi ħaġa li mhix moralment tajba, mhix tajba nsi u daqshekk. Allura speċi jarġa' jitfana qisu fuq ehm, dilemma qawwija, speċi wara li dak li jkun tkun tħassartu, issa isek eh, tgħid ma milx tajjeb. U terġa' id-delitti li jkun wettaq ikun att ta' ġifa mill-bidu sal-aħħar, jiġifieri lanqas tgħid ġustifikat b'xi mod sa ċertu punt. Għalhekk speċi rajtu bħala rumanz li ta' min jistudjah iżjed fil-fond.
Enfasi differenti fil-letteratura Maltija ngħidu aħna ġil smajna dwar letteratura romantika jew dik moderna, iżda inti tikteb li tinteressak il-letteratura Maltija ta' bejn iż-żewġ gwerer dinija. li huwa terminu li iqanqalli kemxejn kurżità, kif inhi differenti l-letteratura ta' dan iż-żmien minn oħrajn li ġew qabilha jew anke forsi li ġew warajha?
Il-letteratura ta' qabel il-gwerra u anki ta' wara, ovvjament, kollha fih kollox fih is-sabiħ tiegħu. Però naħseb li speċi jekk nikkonsidraw il-letteratura ta' qabel il-gwerra, jekk nieħdu pereżempju kittieba bħal Muska ta' Zoppardi, Anton Manuel Caruana, jekk tu l-kodba tagħhom, speċi ma jkunux jitlu daqshekk fil-fond tal-psikoloġija tal-karattri tagħhom, jien dik hija xi ħaġa li nfittixha, xi ħaġa li toġobni. Eh, mentri kif għadni kemm nisbiex Ġuże Bonnici jidħol sewwa fil-karattri tiegħu. Speċi nħoss li l-letteratura ta' bejn il-gwerer bdiet tiċċaqlaq sewwa f'dal-qasam ma baqgħatx il-letteratura ta' qabel bdiet tinbidel. U isni minħabba fekk, ġifiri, bla dubju il-letteratura ta' wara u dik ġifiri li hija moderna jekk persempju nikkonsidraw għall-argument li l-Emanuel Mifsud qed insemmi lilu x'bad fuq u e, għamil ta' teżi ta' wara tal-baċċellerat. Ovvjament, mbagħad ħalna ħafna iżjed fil-fond tal-karatri u kif qed ngħid, jiena speċi għax jiena toġobni dik il-ħadu tal-psikoloġija tal-karattri bekk infittex lilhom.
Giuseppe Bonnici ma kienx waħdu jikteb din it-tip ta' letteratura. Fi żmienu kif semmejt inti li pjuttost daw ħadulu l-limelight, kien hemm kittieba bħal Ġużelu l-Mercer, Ġużè Orlando, Juan Mamo u oħrajn li wħud minnhom kienu jimmilitaw fil-Partit Laburista u kitbu stejjer ta' protesta soċjali. Marija, kieku kellna nikklassifikaw dar-rumanz, nistgħu nsejħulu rumanz politiku u forsi għas-semmiegħa politiku m'iniex nifhem propogandist. tintendi?
Naħseb illi forsi nistgħu nikkunsidrawh bħala politiku fis-sens illi bil-kitba tiegħu ġabna iżjed konxji minn xiex kienu għaddejjin in-nies ta' dak iż-żmien b'mod speċjali l-klassi l-baxxa, għax anki jiġbdilna ħafna simpatija lejn il-klassi l-baxxa ovvjament. Hekk iva, eh, jurina anki l-mentalità ta' dak iż-żmien u l-bżonn tal-edukazzjoni biex dik il-mentalità tinbidel, eħe, jenfasizza ħafna fuqha f'dak il-każ. Però naħseb li mbagħad kieku kellna nagħtuh definizzjoni, speċi kieku kellna nitfgħu f'kategorija, iżjed ixaqleb lejn romanz romantiku, realist, psikoloġiku, forsi anki gotiku, sa ċertu punt. Nathan, xtaqt issa nitkellem ftit miegħek bħala student li studjajt dar-rumanz meta kont qed tagħmel l-A-Levels tal-Malti. Għadna kif tkellimna ma' Maria dwar ir-relevanza tar-rumanz u għaliex huwa importanti. Iżda lilek, bħala żagħżugħ, kif laqtek, kif irrelatajt ma' dax-xogħol li issa ilu tmenin sena li ħareġ?
Meta ħarist lejn il-ktiba l-ewwel darba u ħarist lejn l-awtur, qed dan probabbilment mhux se jolqotni u ħajkun hemm ħafna affarijiet li forsi huma antikwati u hekk. U kont ukoll rajt ir-rumanzez Ħaż-Żgħir u dak rajtu ftit antik għalija, avolja huwa rumanz sinifikanti wkoll. Però Ħelsien kien verament differenti għax ma ppruvax jimmoralizza jew hekk, imma kien veru rumanz, huwa veru rumanz tajjeb ħafna biex taqrah u rumanz li tieħu gost taqrah. Ovvjament għandu temi universali ħafna, jiġifieri tema tal-imħabba, mbagħad it-trianglu tal-imħabba b'xitlu iktar fid-dettall, lejla, l-opportuniżmu, l-ambizzjoni. U per eżempju temi oħrajn li jinteressawni bħal maskulinità li fil-romanzi der qawwija ħafna. Ġifieri kien romanz li minnu titgħallem ma fl-istess ħin mhux il-punt li titgħallem minnu.
Dak li qalet Marija kif jgħodd għalik ħassejtek tirrelata?
Eħe, jiena rajt illi rajt il-kumment kritiku tagħha xi tliet darbiet u preparajtu għal qabel l-eżami wkoll ġifieri. Diġà għandi bejn wieħed u ieħor idea tal-kitba tagħha u ħares li t-test tagħha u naħseb illi huma l-kummenti tiegħi wkoll għax Giuseppe Bonnici bħalma qalet ma jisterjotipizzax ħafna. jippreżenta s-seksik tar-raħal bħala raġel u mhux bħala mara, u għandu karattri li ma tistax tqishom tajbin jew ħżiena, huma karattri ambivalenti ħafna. Ma tistax tqis il-Feliċ bħala tajjeb, ma tistax tqis il-Luretu bħala tajjeb, lanqas il-Rożina, ħadd mhu tajjeb u lanqas u lanqas ħadd ġifieri mhu ħażin. Ġifieri Ġużepp Bonnici jagħtihom vera profondità qawwija lill-karattri tiegħu.
Iż-żgħażagħ aħna ta' spiss naqalgħuha li ma tinteressanix il-politika, tbatijiet soċjali jew dawk eżistenzjali. Wisq anqas il-qari li jmiss ma' dawn it-temi. X'kien ir-rispons ta' studenti oħra fil-kors għal dar-rumanz meta tqis li t-temi li jmissu magħhom ġeneralment tibda taħseb dwarhom wara li toħroġ miż-żgħożija, ngħidu aħna t-tbatija, l-mewt u t-toqol ta' l-avvenimenti li li jnikktuna?
Ejja ngħidu li minħabba l-kumplessità tiegħu u forsi anki ż-żmien tiegħu ma ma kienx l-iktar biċċa xogħol favorita ta' l-istudenti fis-sillabu. Però, Però fil-klassi għal diversi diskussjonijiet u anki kritika qegħdin ngħidu kritika tajba minn żgħażagħ illi joffru perspettiva differenti għal romanz ta' epoka differenti. Ġifieri eħe, bħala żgħażagħ naħseb li nistgħu nirrelataw miegħu fit-temi li li jinsejħilhom universali, verament huma universali bħal mħabba u l-maskulinità u lejra u hekk. Imbagħad forsi nistgħu imbagħad hemm forsi dak il dik id-differenza fejn fejn jitlu semmi oħrajn soċjali pereżempju, fejn fejn tidħol il-parrokjalità tar-raħal ta' ħal rażul li forsi m'għadix teżisti daqshekk.
Marija, inti semmejt li ħafna mill-karattri ituna din id-dilemma li ma nistgħux nikkategorizzawhom fit-tajjeb jew fil-ħażin. Nathan, forsi tixtieq iżżid xi ħaġa, kemm taħseb li hu filosfu dan il-dan il-ktieb u bħala qarrej żagħżugħ, taħseb li jiggwidak u jġegħlek forsi tikkontempla ftit dwar il-moralità tiegħek, x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin bħala qarrej li forsi mhux biex tistudja għal livell avanzat meta wieħed jaqbad il-ktieb fidu l-ewwel darba.
Naħseb dan il-ktieb mhux essenzjalment filosofiku, ma u laqas moralistiku, però daħħal ovvjament dawn iż-żewġ aspetti tal-ħajja b'mod verament fejn u minn soċ mar-rakkont. Ma ma semmejt qabel eħe, joffri ħafna riflessjonijiet dwar diversi temi li huma relevanti għal kulħadd u li jista' jiggwidak fil-ħajja morali, imma fl-istess ħin il-linji morali huma verament inviżibbli kważi kważi għax ħin minnhom pereżempju in-narratur ta' Giuseppe Bonnici juri empatija ma' Feliċ minkejja li wettaq til, ġifieri Hemm din l-ambivalenza morali f'dan ir-rumanz.
Rumanz bħal Ħelsien tħoss li jgħinek tapprezza tip ta' kitba li indirettament tħeġġek biex taħseb dwar l-inġustizzji, tbatijiet u eventwalment biex anka tkun involut b'mod politiku, jiġifieri li tkun aġent tal-bidla?
Naturalment għax il-problemi li jitkellem fuqhom Ġużè Bonnici huma ma jitkellimx ħafna fuq il-faqar, per eżempju, u kej jider il-faqar imma mod sottili u faħħar l-ħaddima tal-raba u hekk. Minkejja li dawn il-problemi jisom mhux naqsu llum il-ġurnata, ma forsi m'għadniex narawhom daqshekk dik il-ħaġa li mhijiex li mhumiex tanġibbli li huma moħbija ħanejdu hekk taħt taħt ħafna propaganda ngħidu bla hekk. Xorta, xorta għadhom jeżistu li u dan il-romanz verament ġani naħseb dwar kemm l-injoranza hija l-akbar faqar ir-raħal ta' Ħal Rażul huwa fqir materjalment imma wkoll fqir intellettwalment.
Immaġinaw li qed jisimgħuna xi żgħażagħ żagħżugħ jew żagħżugħa forsi daqshekk natan bħalissa li huma interessati jidħlu fil-politika u ma tinteressahomx l-istupidaġni ta' blu versus aħmar. X'inhuma, x'kotba mil-letteratura Maltija tissuġġerulhom li jaqraw, speċjalment kotba tal-istess vena ta' dar-rumanz? Forsi tibda inti, Nathan.
Jiena nara illi Ġużè Bonnici verament għaxxar is-sistema bipartitika f'Malta, għaxxar bil-partiġjaniżmu f'kollox minkejja li kien fil-politika u allura qisu kien kien isu ma setax jara minn barra, ma kien kien qed jara minn ġewwa. Xorta waħda jitkellem dwar il-politika b'mod veru, realistiku, ma, ma jiddiħax per eżempju jmaqdar tal-partit tiegħu stess li fil-romanz u mal-partit u għal-partit tal-imdawlin, il-nis tiegħu jaqalaw l-lajja fuq il- fuq deputat għaw kandidati tal-partit liħor. U anki imaqdar naturalment din l-ideja ta' partiġjanizmu li kollhom ma kontra. U jmaqdar u koll l-injoranza ta' raħlin illi bażikament iżommu ma' Luretu mhux għax jemmnu fl-ideoloġija tiegħu imma għax hu tara għal tagħhom. Imbagħad hemm romanzi politiċi forsi iktar, imma romanzi politiċi. Nejdu aħna prova niftakar. Eh, il-romanzi ta' Alex Bella Ġera, per eżempju, huma verament politiċi. Il-manifest tal-killer ta' Karl Skembri, romanz anarkiku, li li verament oġobni. Imbagħad Kera Zoppardi u Emanuel Mifsud jitkellmu ħafna dwar l-interdett fażi fażi moħbija fil-letteratura tagħna li però hija importanti ħafna, pereżempju dram ta' Claire l-interdett taħt is-sodda. Illum ġada qegħdin qegħdin nitkellmu iktar dwar il-politika minn qabel naħseb. Marija, ma nafx għandek xi titli għalina li tixtieq tissuġġerixxi?
Biex ngħidlek li semma ngħidin kollha kienu f'moħħi, nirħadhom li kollha. Però veru forsi mhumiex romanzi, imma xorta nissuġġerixxi li min jinteressaħ dak il-perjodu tal-istorja ta' pajjiżna ġifieri Per eżempju, ħafna kodba storiċi eh, ta' fuq is-sette ġunju jalmu ħafna fuq dak il-perjodu. Ġifieri jiena li bħala meta kont studenta l-istorja ma kontx nagħti kasa, illum jiddispjaċini ħafna ovvjament eh, li ma kontx nagħti kas. U meta kelli l-opportunità li nfittex trid fuq fuq iż-żmien eh, li saret ir-rewwixta tas-sette ġunju, indunajt li hemm ħafna ħafna x'titgħallem. Għaliex li konna nagħmlu l-iskola lanqas jibda mal-verità kif kienu l-affarijiet dak iż-żmien. Ġifieri hemm ħafna kotba fosthom anki ta' Ġużè Bonnici, ġifieri hemm il-ktieb tal-Partit Laburista, insejt eżatti x'ismu bħalissa, jgħidlek sewwa ġifieri x'ġara u ma ġarax u ovvjament dejjem kemm tista' ssib kotba li ma jkunux eh, forsi lejn naħa waħda biss dejjem aħjar. Imma jgħinu ħafna u ma interessanti ħafna ġifiri, għax jurik l-istorja anki anki ritratti ta' dak iż-żmien, ġifiri mhumiex is-soltu li tgħid monotonu ħanonos f'nofsu, mhumiex dak it-tip. Mbagħad hemm anki pereżempju qabel telet ix-xemx ta' Ġużekk Kuti fuq dak iż-żmien. Huwa rumanza bih ħafna ukoll Jagħti stampa oħra tal-politika ta' Malta ta' dak iż-żmien, biex inkun żidt almenu rumanz wieħed. Insejt insemmi wkoll ir-rumanz Kapitali ta' Wayne Flask u d-drammi ta' Franz Sebejer li huma politiċi ħafna. Nathan, kont se nsemmihom jiena, ħadtuli minn ħalqi nixtieq inżid forsi fuq arena iktar kontemporanja, kont se nsemmi 'l Wayne Flask Lara Calleja li għodha kemm rebħet il-premju tal-EUPL b'Kissirtu Kullimkien u wkoll in-novelli ta' Emmanuel Mifsud L-Aqwa Żmien. Naħseb huma kritika tajba ħafna b'mod kontemporanju ta' x'qed jiġri bħalissa f'hekk imsejjaħ fil-virgoletti l-aqwa żmien. Adrian Grima jinnota li l-lingwa tar-rumanz hi waħda safja, jew fi kliem aħjar Bonnici juża Malti qadim. Għalik, Nathan, li titkellem il-Malti kif nitkellmuh fis-seklu 21, iltqajt ma' sfidi f'dan ir-rigward, u jekk iva, kif indirizzajthom fil-preparamenti tiegħek għall-eżami?
Naturalment kien hemm sfidi, però, però kelli sfond ta', kitbiet oħrajn, per eżempju kont kienna novelli ovvjament ta' bejn ħaltejn li kien hemm minnhom li kienu Malti antik pal pal firda minn kelb ta' Zuzellu l-Mercer u kont rajt ukoll in-novella il-romanzer ta' Ħażżejr tal-istess awtur u qabel rajt ħelsien rajt ir-romanz lejn ix-xemx li għaġobna ħafna wkoll tal-istess Ġużepp Bonnici. Ġifieri Għalija forsi ma kinitx daqshekk tqila, però Ħelsien kien kien kien qari pjuttost diffiċli. Imbagħad ovvjament kien hemm l-għajnuna fl-aħħar fil-qiegħ ta' kull paġna li verament kienet tajba għalija għax tispjegalek l-affarijiet li forsi m'għadhomx jeżistu jew m'għadniex nitkellmu dwarhom, xi kliem antik li m'għadux jintuża. U allura kienet pjuttost għanidu hekk minkejja minkejja kien qari diffiċli kien kien imħaffef dan il-mod.
Marija, għall-aħħar mistoqsija nerġa' ndur għalik għax nixtieq nitkellem dwar it-tema tal-għeluq tar-rumanz li inti tikteb dwarha. Biex jifhimna min qed jismagħna, x'jiġifieri meta tgħid l-għeluq ta' rumanz? Min beħsiebu jaqra dan rumanz x'jista' jistenna f'dan ir-rigward?
Mela, l-ewwel nett irridu nagħmlu distinzjoni bejn tmiem u għeluq. It-tmiem huwa meta jispiċċa r-rumanz jew novella li tkun qed taqra, ġifieri għalaqt l-aħħar paġna, spiċċa, tmiem. L-għeluq imbagħad huwa differenti, l-għeluq mhux dejjem jintlaħaq l-ewwel nies, l-għeluq speċi dak li bl-Ingliż nistgħu ngħidulu closure, sewwa, ġifieri huwa kemm ir-rumanz jew novella speċi tħallik bla mistoqsijiet, bla kurzità, bla dubji. Issa fil-rigward ta' Helsin, ir-rumanz Helsin, l-eluq ta' dan ir-rumanz speċi huwa pjuttost miftuħ fil-verità, speċi ma jgħidilniex għall-argument Feliċ ġara minnu, fl-aħħar mill-aħħar spiċċa nafu li nħeles, imma mbagħad x'għamel? Paċikku, Rożina, x'għamlu? Weħlu ġu minfloku, inħelsu, x'ġara? Jiġifieri iħallina bid-dubji xorta waħda. U huwa tip ta' eluq li mhuwiex mistenni wkoll, jiġifieri iktar u iktar qabbadlek il-kurżità x'inti minn għalik li sejjer x'imkien imma mbagħad fl-aħħar ftit jihdok x'imkien ieħor b'daqqa u isom il-mistoqsijiet iżjed eh, tibqa' taħseb fuqhom. Allura, speċi nistaw nejdu li l-eluq ta' Helsin mhuwiex sħiħ, mhuwiex speċi kompluti, ħalli l mistoqsijiet u d-dubji tiegħek. U kif tispiċċa ġiri mhux il-każ li se tala il-ktieb u twarbu tieqaf hemm għax ħajkollok tibqa' taħseb fuq u fuq il-speċi fuq x'ġara minnhom il-karattri fl-aħħar mill-aħħar.
Grazzi ħafna, dak kien kollox minn naħa tiegħi għall-programm letterarju ta' din il-ġimgħa. Nisperaw li ħadtu gost tisimgħuni nitkellem ma' Maria Simiana u Nathan Anthony Pax dwar ir-rumanz ta' Ġużè Bonnici Ħelsien. U nispera li lilkom is-semmiegħa qalqalnilkom il-kurżità biex taqraw dan il-ktieb importanti tal-letteratura Maltija. Minn hawn anki nawgura lill-istudenti kollha li se jkunu qed jistudjaw dan ir-rumanz. Grazzi ħafna Nathan u Marija u lis-semmiegħa nsellmulkom niltaqgħu magħkom bħalum ġimgħa. Grazzi.